Bax. Kim o?
Yoq, bu, bu ne? Birincisi ne resimde, bu ne? Tır-tır, öyle? Mına, bunda bax, bu kim?
Bu ne, bu ne doğru demek? A, bu, çipçe. Çipçe. Papicik o, ğaliba.
Papicik.
Papicige çoqça beñzey, çipçenin buruncuğı başqa oluy. Yoq, papicik.
Bu ne? Devam etniz, İlmazcıq ögret, sen onı. Uhahua, uhahua.

Sen pek, sen yahşı oca olacañ, quzum. Cereqa, şöyle bu ne? Başqa şey istey ögrenmek, başqa şeyler de gösterilmez. Toaqta ocanı diñlemek kerek, sabır et. Bunda şöylesiz.
Oca özü söyleycek, qaysını añlatmaq kerek. Yahşı, baqsın, Elmaz, yaramazlanıy tikarançıqtan, yoqlamayız içün. Anam bu ne?
Hana, bu ne, Elmazik? Sır ver. Qaçqır!
Qaçqır! O dvakon.
O ajderha. Ana tilinde. Tofan!
Ajderha!
Girehan, nasıl yapay ajderha toqta?
Açeavam! Öyle yapay?
Aha, ağızında ateş.
Ateş çıqay ajderhanıñ ağızından.

Yavaş, tavşancıq, yıqılma, yahşı? Qani, devam etemiz. Davayçe degil. Keliñiz, başqa saifeye baqacamız. Toqta, Girihan, otur, güzel diñle ocanı. Ocanı diñle, qıracan şimdi er şey. Qaysı saifeye daa baqacam? Bunda başqa ayvancıqlar bar yoqsa? Bu kim? Bu ne, bu ne? Ayuv, ayuv, eksi de ayuvcuq. Ayuvcuq nasıl qıçıra, qanı köster. Öyle qıçıra. Toqta, Elmaz, toqta. Ya tavşancıq nasıl sesler çıqara? Qanı, çik-çik çıqara.

Elmaz, şimdi baqacamız, Girikan başqa ayvanlarnı da bile yoksa yoq? Girikan, ya mışıcıq, mışıcıq nasıl sesler çıqara mışıcıq? Myav, myav.
Bax, ana, şimdi taptım. Elma, Balık.
vay, bu kim? Ayı.
Beyaz. Bu kim?
Bu kim? Bu ne, bu ne doğru demek?

Cihan, otur leni! Şimdi baqarıq onıñ adını. Yaşı Cihan, onıñ adını men de bilmeyim. O, o mototsikl. Mototsikl degil, qızım, onıñ adı. Ana, soya bu.
Morş, amma ana tilinde onıñ adı ne, men bilmeyim, qızım. Bahane işte Cihan.
Endi belki bugüne yeter deriz, belki siz endi yuqlarsız, qızım. Hı? Yani renkleri ögrenerik. Nerede stakan?
Yoq, o suda yaşayan öyle. O ne tavkan? Örümcek. Örümcek.
O ne örümcek? Örümcek. Ne örümcek degil. Örümcek degil gerek aytmaq. Örümcek degil. Baqınız.
Sabaka. Sabaka nasıl olacaq ana tilinde? Yoq, ana tilinde onun adı. Köpek. Köpek qal. Baqınız, mısıq. Mısıq. Ya küçük soyun adı ne köpegin? Baqınız. Miau.
Baqınız. Yoq, o mışığı ezen aytaysız. Baqın, ana, baqıç, tilki. Yeter bugüne size endi ders, yuqlanıs, yatnıs, yuqlanıs endi. Yahşı? Epsi yatı yuqlamağa. Bugün ders bitti.
Hanım bizim bugün ders bitti. Yarın Elmaz Ningirihan size dan anlatacaqlar çoq yañı şeyler, öyle qızım?
Elmaz oca.
Elmaz hanım, mülkün biz sana Elmaz oca aytacamız. Elmaz. Elmaz, qani, kel, sen bizim ocamız olacañ, añlatacañ bize, oluy? Mulkon, añlatacañ bize er kün yeni? Yahşı, bu ne? Reyhan, bugün ders bitti endi. Çoq soraysıñ, bu ne, bu ne, bu ne? Bu bal qurt. Bzzz yapay, bal qurt. Bal toplay. Bzzz. Reyhan, qoçır, zım, zım, zım. Bal toplayım, men azım. Küçücük qanatlarım, boş durmay soñlaqlarım.
Pahutçuk bal toplay, soñ Girihana ketire, hasta olmasın diye Girihan öle. O, balıq, balıq, balıq, balıq. O ise, bu, bu, bu da, bu, bu onıñ yuvacığı beki?
Quzaçığı.
Aa, onı arqası dey, köresmi?
A, bu abları kerek, bulardan qaysı biri bunda kelişe, bunda qoymaq kerek, añladın? Qaysı kelişkenini anda yapıştırmaq kerek. Elmaz oca, bugün dersimiz bitti bizim, Elmaz hanım? Elmaz oca! Endi yarın devam eterik, öyle qızım? Qaldığımız yerden yarın devam eterik, yahşı? Yarın benim dersim olacaq. Yarın Nazlı oca olacaq.